Били аһаах түс таҥаска ыстыбатан диэн. Так, дьэ оһох, тимир оһох переделаннай били туохха системаҕа короче оһох иһигэр ити умайа туран ууну ылытан ити систиэмэ нөҥүө эргийэн радиатордарга барар. Онтон киирэн ол иккис радиаторга барда, онтон үһүскэ барда, онтон онно үөһэ расширитель баар. Так, онтон бу емкость иһигэр эмиэ туохтаах отоплениелаах иһинэн эргийэн үрбэ метрэ металлопластик ол эргийэн баран бутаххан барда, онно киирэн эмиэ расширительгэ барда. Бу температуратын көрдөрөр туох температурабыт билигин бу үрбээт да үрбэҕэс бу икки куптаах емкость били аһаах киирэр турбата ити үөһэнэн киирдэ иһигэр киирэн иннэ миксердаах эргийэр ону үөһэ бар онтон буутуга отработканы доҕор туохпут краны эти турар онтон бу манна икки съемкасть туруохтаах этэ ону бу билигин бу икки били белорус трактор улахан камерата Икки бутурар. Бу икки камераны почтите итинэн үс камера баар онно буотун биир үһүс камерам тэстиилээх буолан гааһын тахха тургутабыт онно кыайан хайабатахпын учуоттаабатахпын онно ол иһин Хас күн? Почти бес бес күн гааһан таһаары турбут эбит. Онтон уолга бэҕэһээ арааран бараммын бу икки камераҕа холбообутум икки камера бу почти туолбуттара маһары онтон бу билигин бу гаас умайа турар буолан туох Учуутал хапсыйан тураллар. Дьиэтэ үстэ үстээх. Бу билигин иһэр анныгар турабыт. Нулевой этээс. Оһох манна турар. Кирпииччэлэрдээх. Барыта утепленнай пеналанан. Муоста анныгар эмиэ пенополистирол. Бу манна ити били ким этэй? Циркуляционнай насос турар. Уол ууну эргитэр. Уоттаах, туохтаах. Онтон бу бастакы этээс. Бу манна бу сибинньэ ааҕан киллэрэн туруоробут. Аны билигин онно заправкалыыр туохпут бочуокпут этэ иннэ кутабыт. Бочуокка киирдэ аллара киирэн емкаска киирэр. Онтон бу манна Үөһэттэн көрдөххө бу туох мешалка үөһэттэ көстөр. Инньэ мешалканы ручканы уган ылан эриэбин. Онтон угаллара ити кран турар, ити туохха камераларга качайдыы турар.

Үөһэ вытяжкалаах, ону үчүгэй байтыктардар. Бу туох крышата, туох этэй, конуснай, это пирамидальнай, уонна аҕыс кырыылаах. Бу датчик дыма, датчик газа баар. пока Бұл, например, ити биир камера тестилээҕин көрбөлөхпүн, ону ол гаас ыта таххарын ити били датчик кэйэн чувствуйтабатах. Утум манна бу күнү буга диэн үллээбитим даҕаны эмиэ киһи били угаалдаабат эбит. Хытын утум манна үөрнэ албыпым ба ытыгар ол иһин кыһамматахпын, билбэтэхпин. Бэҕэһээ билэммин ол камераны биири араарбытым. Манна отон солнечнай панеллар тураллар икки. Ол кэлэн иннэ киирэн бу аккумулятордары иитэр. Уонна ол преобразователь нөҥүө ити били носуоһу төлөпүөн ииттэрэбин диэххэ буттахха бунахха иһин. Ити курдук үстэ үстээх Бу үөһэттэ истиэнэтэ пенополистирол аһаан бу турар. Инник бу үөһэттэ халапаан икки хос салапаан. Антон бу түөр үс хос салапаан. Улейманы пенata аяқ. Класс туха бит. Маны итэ хастар быһа хастар эбэхтер ону те Алыскы оҥорууга бэйэм учуттум. Уонна бу икки куттаах бастайан агаһы биэрбит отум бу биир ыйтан орто, иккис кууп иккис кууп емкость таайыннаан кэлэн иһэн алдьанаалаан турбута туһуллар. Онно Икки бүк элбэх гааһы ылыахтаат эбит онно туойбут табыллыбата бу алаах ааҕыттан эбиинэ ааҕыттан любой биэ отхуттан гаас оҥоруохха эбит көрүн туһанан тээтэ курдук